Jo, do wäre mer erëm um Youtube-Channel hei vun Team Lëtzebuerg. Mir maachen haut e bëssen Uerdnung mat Perfect Order. Nee, et ass net Splatoon, dat mer deemools Side Order Et sinn net alleng Lachs bäi mer. Hello Lachs. Moin. Ee Set mat eng Elite Trainer Box wou den Zigarre missten heeschen drop sinn, ass enger méi spezieller Mega Form misst dat do sinn oder hunn net souguer sou eng extra lescht Stuf vun den Entwécklungen oder dir wësst jo hei si Mega Evolution Mega Evolution och dir wësse mat deenen klenge Stécker wou e sech och da ka méi grouss maachen. Ufanks ass et e klengen Hond gewiescht. An deemno ass et e Béischt. Jo, Perfect Order, e Set wat elo den 27.3. erauskomm ass, 27 Mäerz. Mir maachen klassesch eng ETB als éischt hei um Youtube Channel. Mat Iech op, Dir gesitt et, Spoiler, eng schéi Promo Kaart déi mer drop hunn, keng all ze schlecht, Secret Power. Voilà, hien huet schonn d'Schéiercher gedréckt, dat mécht hien hei nieft mer. Ähm, da da gesäit op meng Päck, do si mer einfach un dem Punkt, jo, et kann net geruet sinn, dat heescht, zu zwee muss erëm ee sech ze schreiden, fir de Punkt op de Päck herno ze kréien. An de Rescht kennt der, Kaartentrenner, en Bichelchen, wou iech d'Kaart elo gläich weisen, wou puer flott Kaarten dra sinn. Ech soe puer, et sinn net esou vill Kaarten dra, d'Zett ass och net esou beléift bei de Leit an d'Nofro ass net esou grouss, well et net déi grouss Schéisskaarte sinn. D'Zigarden interesséieren déi mannst net, mee et ass awer Fäert fir den. Spillmechanismus kéint awer interessant ginn, soen ech mol esou. Genuch gelallt, eng Minutt hei ronderëm gezielt an nach keng Kaart opgemaach. Da géif ech soen, mir maachen dann dat Ganzt hei op. Sou, et rucki-zucki. Also Sideboard ass dann elo dat drëtt Set vu Mega Evolution, wann ech et richteg am Kapp hunn. Jo, Also et gouf Mega Evolution, dat do an
Phantasm in Flames. Jo, Phantasm in Flames an dann awer nach d'Special Set, also dat féiert un sech. Schéngt Theo Thiem mol einfach aus, well dat fir Special Set ass, wat och nach d'ganzt Joer kënnt. Dir huet jo op Youtube déi een oder anere Video scho gesinn. Surprise, surprise, Dir gesitt och hei, wou mer eng Kéier, wou mer hei eng Kéier och erëm gesinn, typesch, jo. D'Dënger sinn dran, d'Booster Packs si an der verstoppener Këscht. Déi rëtschen se kéier riwwer.
Dann éier mer de Spaass opmaachen, dir kennt eise Klassiker hei. Ok. Jo.
Mir kucken eng Kéier hei den Wanted Kaarten. Mir hunn haut de Luc net bäi eis, dat heescht mir wëssen, mir wäerten souwisou keng zéien. Dat Ganzt gëtt hei opgeholl. Iwwregens, Ja, halt den Perfect Order. Produktméisseg, ich mengen du kannst och so lachs, mir hunn net vill krut, mee mir hunn awer insgesamt eng drëch fäerdeg Päck déi mer zesummen opmaache wäerten an dem Set. Et ginn dann eng Kéier just zwee Video bis dräi Videoen, ich mengen d'Leit misst nach en Pre-Release Set hunn. Da gesi mer dann eng Kéier wat mer fir Kaarten dran hunn, den Zalazl EX hu mer eng Kéier mat dran,

Legacy Garde EX, och eng interessant Kombi kritt, mee Dir wësst jo elo, mir si mëttlerweil Abrëll, dat heescht d'Rotation ass eraus an et ass villes wat ännert. Hei natierlech, ech mengen do bass du glëcklech driwwer, dat hien net nëmmen an Essentials dran ass, well déi Kaart war ufanks bis zu 10 Euro wäert, wat ganz staark ass fir eng Supporter an Trainer-Kaart, also emol keng Holo-Kaart an déi war bis zu 10 Euro am Ufank gaang. An dann hei. An dann hei. Wat nach méi interessant ass. Da kënnt nach méi Schlëmms. Dir gesitt och hei ganz schéi Saachen. Ja. Déi wäert dann och ëm en heede Geld wäert sinn, mä wa mer och hei eng Kéier kucken, äh, ganz schéin Artworks hu mer der dran. Hei ass och ëm d'Most wanted, wa mer éierlech sinn. Energy Recycler ass och keng all ze schlecht vum Design hier. Luminous Cito mir sinn nach ëmmer bäi ähm, Pokémon ZA, wou mer och an der ganzer Spillrei mat dra sinn. Ähm, hei wäert d'Méric och frou sinn, dat säin Feierstarter zum Beispill eng Kéier mat dran ass. Dann hei zu gudder Lescht, ja. Gett mer eng Kéier bësse méi deier. Dat ass Most Wanted Catch Rain. Aktuell geet se bis zu 400 Euro. Mee Dir wësst, d'Kaarte kënne crashen. An dat heite Set ass och de Risk do, dat mer do wierklech e bësse méi erof ginn, wëll et net sou, d'Nofro net méi sou grouss do ass. Dir gesitt hei d'Promokaarte vum Pre-Release. Déi vun Iech op e Pre-Release waren hei am Land, Dir hutt vläicht eng vun deenen fréier gezunn. Dann hei hu mer och Blisterkaarten. Mir maachen dës Kéier keng Blisteren op, wëll mer keng krut hunn. Aus dem einfache Grond, de Reservoir, eise Partner, eng Kéier Merci gesot, dat mer iwwerhaapt Produkter krute fir hei opzemaachen. Déi kruten och net esou vill Blisteren an dofir hu mer dann och gesot, da kënnt Dir se am Shop kréien. Voilà, Dir kennt och Play Pokémon. Mir hunn ech genuch geschwat, eng Kéier d'Bichelcher zesumme gekuckt an da maache mer hei eis gréng Këscht, wollt ech scho bal Katzkëscht, Këscht hei am Geck soen. Dat ass alt e bësse méi Gréng ugehaakt, mee dat ass de Sicarde mat sengen Abilities déi mer dran hunn. Wat wat mer opfält direkt Lars, mir hunn hei dës Kéier erëm Oldschool Karton, Back in the Woods. De Plastik ass e Bécker fort, wéi kann dat dann nëmme sinn? Waren d'Leit awer net ze frou domadder. Sou, ech huele mol eng Kéier alles erëm raus, fänke leit kuerz ze weisen. Da mierkt déi Këscht, jo, eng schéck Këscht, déi mer elo stouss, d'Këscht hei stoe. Mir wäerten nach vill brauche fir, ech weise mol eng Kéier de Coin hei einfach. Dat ass, wéi ech do geschwat hu mat deenen, ech weess emol net wéi s de nenns, weess du den Term vun deenen? Dat ass Zygardeformen.
Zygardeformen, voilà. Dat ass déi éischt Form. Wee Pokémon Go spillt, dee weess, e muss eng Route domat maachen, datt een déi zum Schluss vläit mat enger gewëssener Chance iwwerhaapt kritt an d'Barré bis zu 400, 500 där kleng gring Knäppercher nennt se mol einfach. Hei Würfel noch bësse gring ugehaucht, auch net all ze gring. Typesch Energy Kaarten, och bëssen anescht ass wéi soss fannen ech den den Verschluss, den hu se geännert, dee war soss och aneschters. Kucken hunn ech net hei eventuell nach. Eng Leien. Dach, do kënnt enke Verglach kucken. Dat hei war nach déi vun der Scène de Téléus, dat heescht, et huet sech och awer geännert. Wosst de vläit net, interesséiert lech vläit och kee méi, datt mir direkt an de Kapp. Dat do si meeschtens d'Kaarten, mir brauche se probéier bis si do da genuch. Dann hei, da gesi se erëm vum Cycade. Also et ass, wann een e Cycade-Liibhaber ass, ass dat ganzt Set fir deejéinege gutt. Grad ETB. Jo. Sou, mir hunn insgesamt hei 3, 3, 9 Päck. An der Zäit, wou s du se eng Kéier opdeels, du kanns e bësse mëschen, maachen ech dann hei fir iech. Jo. Maach et besser wéi lescht Kéier, wéi s de mam Luc et gemëscht häss, well do has de, do has de dir keng gutt Kaarte erausgeholl, also keng gutt Päck. Soll ech dat erklären? De Luc ass mat näischt hinner komm, de Luc ass mat 1.000 Euro heem gaangen, soe mer mol sou. Dann mol als éischt hei och eng Kéier Merci u Peck, deen do lee mat net, dat ass deen Matgliedsbooster hei mat ëm d'Haiwand, wou ech awer muss soen, Artwork-méisseg top notch. Jo, déi Kaart ass gelongen.
Fossil Pokémon sinn einfach och fir mech ëmmer Klassiker, heen an de Balgoras misst deen anere sinn. Dann lee mer mol heihinner fir iech. Effektiv schleeën se vläit hei nemmer mat der, jo mat der Luucht. Ass e bësse méi reeneregen Dag, dofir kuckt grad fir iech. Mee hei wëll ech awer och eng Kéier weisen, ech mengen et ass déi éischte Kéier wou méi verschidden Artworks, Prismatic hat mer der schonn mat dem, mat Eevee, mee fir en, wéi soll ech soen, een normal Set och, net e Special Set ass et mengen ech awer déi éischte Kéier wou mer se all eng Kéier déi verschidde Reiefolgen hunn. Ech mengen esou misst et richteg sinn. Ausser korrigéieren ech vläit, dass et souguer mengt esou. Nee, ass richteg esou. Dann gëtt en ëmmer méi grouss. Muss ech just eng Kap. Nee, dat ass net bis an. Nee, ok. Dass, voilà, do ass dann deen einfach déi, déi Kaartentrenner, wou ech mer soen, ass e klenge Gimmick, dee huet awer näischt verluer, wann s de se an den Uewen oder an d'Kach dross zesam gehäit. Designméisseg, ech mengen, du hues scho e bëssen opgedeelt och. Jo. Do gesitt der et eng Kéier, 3 bis 4 huet Dir scho gesinn. De Mauzi halen ech zum Schluss. Da ginn ech soen, äh, jo, mir leeë mol lass. Yes. Mir maache rëm simultan fir Iech Zeepäck mam Neen op. Dat gëtt de Video just eng véierel Stënn fëllen. Natierlech, Dir wäert de Kapphuesel jo duerzu elo scho erëm 8 Minutten hei erëm gelallt. Den Lars hunn net zu Wuert komme gelooss. Ech leeë mäin Codekabel einfach beim Jay Striener. Da kanns du deng herno gläich dropleeën. Voilà. An dann, wann der de Code wëllt, kritt der de Stoppel. So, bass du ready? Yes. Da geet eise klenge Backpedal hei un. Ech réckele just nach e bësse riwwer, well ech mierken, du kënns net ganz op d'Mikro. An da leeë mer lass. So, kaarteméisseg, Snorlax ass mat dobäi. Ech muss awer soen, et ass och vill Generatioun Eent och dobäi natierlech, ne, well déi jo och eng Partie Mega-Evolutiounen mat dran hunn. Da si mir glo hei charakterméisseg, mir sinn d'Pokémon ZA. An ech mengen, et geet d'ganzt Joer laang. Den Judge. Okay. Jetzt kommt der Bürgermeister. Ich war eng Mensch zu weit vier. Ich hab Power Move. Müssen aber eng zählen. Mal gucken mal den letzten Hit. Ja. Der flotten La Presse. Den hören wir mit. Der hat auch wahrscheinlich nicht allzu viel. Äh Woubäi deser Deck takes 30 damage for each energy attached to this Pokémon. Na dat ass schon, gëtt besser. Gëtt besseres, dat ass eben just eng EX Kaart, mee bon. Jo dir kennt, dir mierkt hien ass nach ëmmer e bëssen traureg mat sengem Ching-Pao EX, dee mëttlerweil net méi existéiert. Kee Match, kee Turnéier. Nach zwee Deeg. Wou mir dat hei ophuelen ass den 21 Drëtten, wou de Video erauskënnt kann ech iech awer nach net soen. Dat ass nach ze vi, jo, do kann nach gespillt ginn. Do kann nach gespillt ginn, vläit gewënnt dir jo nach eppes. Sou, kucke mer wat mer elo hei zéien am nächste Slot. Nach eng Kandidat nehmen. Mir hunn et awer nach net hikrut fir simultan déi nämlecht Kaart ze zéien, musse mer eis nach e bëssen Dru ginn. Artikel, Users encouragement, Julien, the more why. Fossil war en och.

Et sinn nach puer dobäi fir ze spillen, och fir d'Decker e bëssen op ze pushen. Ass och mol wichteg. An ech mengen et ass awer e Set Less, fir och éischter e Set mol fir competitive Beräich mol e bëssen och op ze pimpe vläit. Jo, do sinn Stäerken a. Cool Energy Kaarten drënn. Jo. Mat Special Effekter déi definitiv gewollt wäerte sinn. Heescht d'Sammler mussen eng Kéier e bësse méi roueg sinn, mee d'Sammler hunn d'ganzt Joer laang Ascendant Heroes. Sledge. Méi wéi genuch. Och wa mer nach näischt gezunn hunn un Ascendant Heroes.

Et kann en e Comeback maachen. Last Pack Magic. Last Pack Magic, mee mat engem Rowlet, wat e Favorite ass fir vill Leit. Jo.
Also et ass och knuffeg, muss ech et, muss ech der Kaart do loossen. Ech menge souguer den offizielle Pokémon Social Media Programm huet och vill Witzer mat där Kaart do gemeet. Hei hu mer schonn d'Weiterentwécklung,
dann eisen Hoppelhues.

An mega den Aarm an en huet en opgeholl.
En huet opgeholl an en huet och souguer, wann ee sou kuckt,
gewonn. Net bis zum Schluss hei spannend gemaach, de Larsen huet d'Kaarte richteg ëm eng Kéier richteg ausgewielt, also en huet en huet mech bëssen hei gelackelt. Mee wann een awer kuckt, mir hunn 9 Päck hei opgemaach zu zwee, 4 Hits plus een Promo, muss ech awer soen, fir eng ETB ass dat zimlech stabil.
Jo, da hatten mer schon ETB en hummer méi domm dra gekuckt. Ähm, Highlight natierlech decken ass awer vun den Artworks oder Rowlet. Stymie X wichteg fir den Lachs wann en eng Kéier en Deck wëll an déi Richtung bauen. Dat kinnt en interessant Deck och ginn. An ja ech giff soen mir hunn e gudden Intro hei gehat fir den Perfect Order. E Set wat vill Leit net sou cool fannen mee Definitiv ënnerschätzen an definitiv denken ech awer et ass worth it. Soen iech Merci fir den Ukuck, Merci un de Lars hei fir mat opzemaachen an da gesi mer eis nächst Kéier bei engem Display respektiv Dir hutt de Luc och vläit scho virun eis gesinn, hien huet nach ee Pre-Release Kit opgemaach fir iech. Dat heescht, mir maachen elo nach dat Schlëmmst op, nämlech 36 respektiv 32 Päck. Kucke mol, wat mer do eraus zéien. Ech si gespaant. Merci fir d'Nokucken. Bis d'nächst Kéier an ciao ciao. Ciao.